Әйткән сүз булмасын, барысы да яхшы. Әкрен генә дәүләт хезмәтендә эшлим. Дәүләт хезмәтендә кая инде ул? Милчен янындамы? Юк.
Федераль хезмәттә калганы сер булып калсын. Бар, теге сәхнәдән ишетеп белүчеләр күп инде кая эшләгәнне. Зурлап афишировать итә торган җирдә эшләмим. Ник афишировать итмисең? Юк, ул теге мактанып та сөйләү түгел, теге оялып та әйтә торган эш урыны түгел, шуңа күрә Аллага шөкер. Кулга күпме керә?
Кулга Аллага шөкерме? Аллага шөкер җитә.
Карчы кырышмыймы кайткан саен? Әз акча эшлисең. Юк.
Аллага шөкер. Шундый чибәр карчыгыңны каян таптың соң?
Тоже озак сөйли торган история. Кыска гына аңлатып китә алмыйсыңмы? Әтнәдә яшәгәндә, әтнәдә яшәгәндә дип әйтим әле, мин гомерем буе әтнәдә яшәдем дип әйтсәм була инде. Әтнәдә таныштым, шуннан Казанга килгәч өйләнештек.
Кайда эшли? Тоже бик афишировать итә торган урында түгел, шулай ук дәүләт хезмәтендә. КГБдамы?
ФСБның бер подразделениесендә. Юк, дөрес әйтәсезме сез? Юк, юк, юк, шаяртып әйтәм.
Шаяртма инде, анда әйберләр.
Шулай ук дәүләт эшендә.
Нәкъ шулай. Ә, дәүләт эшендә. Әйе.
Ничек синең хәлләр? Менә Салават, менә Салаватның улы. Чык монда әйдә тыңла. Ни, әйбәт торасызмы карчык белән? Аллага шөкер. Менә 31 август 2017 елда 4 ел тормыш корып җибәргәнебезгә була. 31 дигәч 31 ел тора бармы әллә? Әстәгәферлә диген аңхатлы яшәмиләр. 98 елдан беләбез бер-беребезне. Бер-беребезне 98. Күп вакытта хатын-кыз ирләрен әйтә бит, ашый менә акча, фәлән, тегән, квартира, хатын-кызга беркайчан да җитми бит. Бу нинди хатын? Бу Аллага шөкер хатын. Әйдә үзе янда сөйләшик әле. Яшәргә дә урыныбыз бар, йөрергә машинабыз бар, эшләргә эшебез бар, сәламәт балабыз бар. Кайда торасыз?
Казан шәһәрендә.
Казан шәһәрендә?
Э, монда не, ничек алдыгыз? Ипотекамы? Ипотека. сатып алдыңмы? Ипотека.
Ипотека.
Кара, төннәр буе җылап чыкмыйсыңмы? Салаватта җырлаган. Юк, менә күреп, үзең күреп торасың. Бүгенге көндә дә шушы концертта, шушы театр белән гел тыгыз мөнәсәбәттә. Гаилә дуслары, Зур бәйрәмнәрдә, зур мәҗлесләрдә Салават абыйлар да кунакта. Алар бездә кунакта, безнең зур теге мәҗлесләр, крәнашлар булсын. Шуңа күрә киткән шикелле дә түгел, Аллага шөкер. Ә нигә киттең, чын дөресен әйтсәң әгәр?
Ничек әйтергә инде? Нигә киттең дип, тормыш бит инде ул бер нәрсә белән генә, э, самотек белән барса, и теге яхшыга алып бара дип уйламыйм. Шуңа күрә Тормышта нәрсәдер үзгәртергә кирәк һәм инде гаилә белән менә шушы баланың үсүен күрү, матур тормыш кору, хатын белән, бала белән бергә өйдә булуда дип уйлап, шушы дәүләт хезмәтенә китерә алдым. Шулай ук инде шушы хезмәттә булсам да, бүгенге көндә төрле авторларның концертларында, радиолардан да җырларны, Аллага шөкер, куялар. Шулай ук Курай радиосына да зур рәхмәт куеп торалар җырларны. Һәм инде төрле мәҗлесләрдә Үзебезнең туган-тумачалардан да мондый мәҗлесләрдә дә гел чыгыш ясарга шатланып, мин инде туганнан сәнгать кешесе, шуңа күрә әле дә шул сәнгать кешесе булып калам. Малайның нинди э, шөгыльләре бар? Җырлыймы, бииме, шигырь сөйлиме, нәрсә эшли ала безгә хәзер? Габдрахим бүгенге вакытта ха нәрсәдер пешерер дип уйлыйм, чөнки камерага һәм нәрсәгә ияләнгән түгел. Но артисттан кем тусын инде, микрофон бирсәң, любой мәҗлестә минем белән